Tehti Lai Channel a zomi vialte nan za kan tei hna. Lairam Media Group zarhkhat chung thawngpang thar, a reltu Suimen, thawngpang thar Pitlang, District Council VC election nawl ngeihnak hi a rianremnak in kan chuh ṭhan a herh tiah Pu Ti Hrang Hrut nih a chim. Lawngtlai khuapi chung zalampi hna cu thlopbul cuahmah a si. LADC Village Council Election Vote result cu April ni hleinga ah hmunkhat ah rel a si lai. Mizoram Governor nih nikhat ni khi cozah dinni ah phuan thawngpang thar fiangfai deuh in District Council VC election nawl ngaihnak hi a rianrannak in kan chuh ṭhan a herh tiah Pu Ti Hrang Hlut nih a chim. Hi bia hi Pu Ti Hrang Hlut ex CM Pawi Autonomous District Council nih hin Amah kumnak LNG nih a ngeihnak ah a chim. A chimsamnak ah ex-MLA le ex-CEM nih cun sick schedule ah kanmah nawl ngaihnak ah a um komi District Council Village Council Election cu Mizoram State Election Commission ah naite ah khan a ummi hi thilfel lo taktak a si i Lai, Mara le Chakma District Council ṭangṭi nih a rianrannak in nawlngaihnak a la ṭhan dingin ṭan kan lak colh a hau tiah a ti. Pu Ti Hrang Lut hi PADC ah Chief Executive Member a rak si cang, a rak si cang hleiah Mizoram State Assembly ah member mla a rak si fawn cang. Cun Khrihfabu leiah Bawiram Baptist Kohhran dirnak ah lutlai a rak simi a si fawn i amah hi atu ah hin Lawngtlai College sangah a khuasa lio. Lai Autonomous District Council zungpi ṭuantu hna hmuh awk an tam lo ti theih a si. Lairam media group lamkal nih a hmuh le theih ning ah Lai Autonomous District Council zungpi Lawngtlai i department phunphun ṭuantu pawl tampi cu hmuh awk an tam lo i cozah lak i hnabeiseinak a ngeimi pawl zong an duhmi ṭuantu an hmuh hna lo ruangah lungdong in a kirmi an tam ko ti a si. Hihi a ruang cu India ram cozahpi a ṭuantu ding Lok Sabha member thimnak April ni le khati vote thlak dingah polling duty ah kawh auh an si caah a si ti kha kan lamkal kan lamkal nih cun a theih chih. LADC Village Council election vote result cu April ni leng ah hmun khat ah rel a si lai. Assistant Election Returning Officer Lawngtlai District a simi Pu V Van Lian Shin sinin LMG nih bia kan theih hngalh ning ah Lai Autonomous District Council Village Council thimnak vote cu April ni hlei nga ah Government Region Higher Secondary School Lawngtlai ah rel a si lai i zinglei suimilam pakua in rel hram thawk a si lai. Cun counting hall hleili ah counting table sawmsarih pakua ah vote hi rel a si lai ti a si. AERO nih cun a chim chapnak ah Mizoram State Election Commission nih returning officer ca i a rak chiahmi hna nih an rak chiahmi hna nih an rian an ṭuan ko lai i sihmanhsehlaw candidate pawl nih counting agent ca i an rak thimmi hna belte cu an caah An caah tha le zaang hlei ah tangka liam a herh ruangah cozah rianṭuan cheukhat hna cu counting agent ahhin a thar in a ruat hna. Cun vote relnak ahhin le DC chung polling booth vialte hmunkhat ah rel ding a si ruangah hin kilvennak lei zong cozah nih fakpi in kalpi a timh tiah a chim. Lok Sabha MP thimnak caah Lawngtlai khuapi ah tluang tein vote thlak a si. Election Commission of India nawlbia bantukin Mizoram khua le sang kip ah April ni hleikhat ningani kha Lok Sabha member thimnak ca i vote thlak ni ah a khiah bangin Lawngtlai khuapi zongah zinglei suimilam pasarih thawkin vote thlak a si i zanlei suimilam pali ah caan hi khar a si. Khuapi chungah hin buaibainak um lo tein vote hi thlak a si ti kan theih. Thongthar timtuah lio ah hin Lawngtlai district chung hmun dang le Mizoram vote thlak ning kan hngalh mal lo kan hngal mal lo i Lawngtlai district belte ah cun polling booth songa pakua a ummi vialte ah hin polling party pawl nih bau lo tein an thut chih ruangah tluang tein vote hi an thlak khawh zumh a si. Lawngtlai district chung polling booth i duty ding polling party pawl hi phun hnih in an chuak i April ni kua ah khan phu khat party za le pathum an chuak i April ni hra ah khan party sawmnga le paruk an chuak ti kha district election officer hmurka in kan rak thei. Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nu bu nih Lai Bible cathiang an rel thluam ah Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nu bu civuipi nih biakhiahnak a rak tuah bantukin atu lio ah hin West Lairam chung i Khrihfabu umnak kip ah Lai Baibal Cathiang relnak an ngei ti theih a si. Local church cheukhat pawl nih cun an lim pah cang i a tam deuh nih cun an rel cuahmah lio a si. Rak phuan tawn bantukin India ram Laimi a ummi pawl hi thawngṭha bia chimnak, sianginn cawnnak le cozah ca vialte ah a hlan deuh in Mizo ca viar in kalpi a rak si ruangah Laiholh cu thlau thluahmah a si i A ngeitu Laimi zong nih phundang in holh kan hmannak cu a si. Cucu LADC cozah le Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu le NGO cheukhat nih chet le mawh tiah hma an laknak cu a si ti kha LNG nih kan theih khawh. Baptist Church of Mizoram Chan Mari Lawngtlai Khrihfabu nih missionary fial chuahnak caan an hmang.

Headmaster ca i lakmi Pu H Van Nal Von hi Upa H Lian Tluang fapa BCM Bethel sang i a lawimi a si i tlangval A Lal Duhsak hi Pu A Hrang Chuan fapa BCM Diltlang i a lawimi a si leiah nungak H Lal Rindik hi Pu H Za Kung fanu BCM Salem Lawngtlai Ṭhi ah a lawimi a si fawn. Brighter Comprehensive English Sianginn hi Lai Autonomous District Council ram chung khua pakhat Karlui khua ah a um i Karlui khua hin Chakma miphun an um ti kan theih. Chanmari BCM nih sianginn hmang i Pathian rong an bawlnak hi Pathian lianhngannak ah ṭhangcho lengmang seh tiah LMG News Cell nih cun duhsaknak a pek than. Lawngtlai khuapi chung zalampi hna cu thlawpbul cuahmah a si. Atu liote ahhin Lawngtlai khuapi chung zalampi National Highway 54 le State Public Works Department zohkhenh zalam hna cu Public Works Department hmalaknak in a thlawpbul rianṭuan cuahmah a si. Furcani ti lu, aa dilnak kuar hna le zalam kam hnawmhnok pawl hna an then in an chilh ṭhan hleiah lungcang ṭhil An chiah i Alcatra an luan chih ti kha LMG lamkal nih a theih. Lawngtlai khuapi chung saram hna hi a rawh tuk ruangah kum thongli le hlei thum ah khan motorka i ei a kawlmi cheukhat pawl Lawngtlai Auto Owners and Driver Association nih Mizoram State cozah hi an rak turh i tukum hramthok zongah khan lungsi lonak an rak langhter an rak langhter fawn cang. Cu hnu cun cozah lei nih Lawngtlai khuapi chung zalam tuahṭhat rian cu an ṭuannak a si ti kan theih chih. Hi lio ah hin Lawngtlai District Mizoram PWD lei nih Lai Autonomous District Council Main Gate pawng in Central Godown Lawngtlai Council sang chung cu zalam an kham i zinglei suimilam pakhat in zanlei suimilam pariat in chun hleihnih tiang chun cun chun hnu suimilam pakhat in zanlei suimilam panga tiang kham a si hi chungah hin zalam a tuah that an tuah that ruangah mipi ngaihthiamnak an nawl ti zong kha kan theih chih ṭhiamṭhiam

Kan hah i reng a kawhlawt nih fimkhur deuh ru kan ti lai in um cio um bok si lo a. Helai vengtan hian in a veng chak lampang hu te po hen bol hlo pe hin fimkhur deuh se bol hlo pe motor a hen pe hram hram te sila an lom hle an ti hi a kan se du do a cuti ni lo chon in in hau hi kan chuak hin reng mai a an tei lai po hi tin kan khupui hi alo thiang hnem thein tu tu sai ten ah hian bol lo hi pe lu hram la mani ro ron su ra bol lo hin ron pe le dur dur ra hei ta hian in sai sari val chu kan pe liam le to a a a top em em ni chu val chun he lai hi chu bol lo pe phim khur tur he chun in min lo puan chua sak the chua tan lom hle kini vel tak pe che u pa chung tan len a tuar tu hi kan dia

Saijen ah hnawmchiah le hlonh zong kan hreh lo i innpa chakthlang caah a hnoksual hnga maw ti zong kha kan ruat ti kha hmuh le theihhngalh khawh in a um ti kan hmuh. Lawngtlai District MJA meeting thut a si. April ni hra ah khan Mizoram Journalist Association Press Club Lawngtlai ah district hruaitu hna an thu ṭi i an president Pu V. Lallianzual nih meeting a hruainak ah hin thil poi herh zeimawzah an ceihmi lakah Mizoram Journalist Association General Conference Aizawl khuapi um ding kal umtuning le press turi Myanmar ram an ṭawldan ding an chimṭi. An biakhiami nih cun April ni hleili ah khin Aizawl fu in chuak usilaw MJA civui pi hman hnuah Myanmar ah cun liam colh siseh tiah a ti. A voikhatnak ca Lai Idol kum thonghnih le hleili musician hna an ṭhuṭi. April ni kua chun hnu suimilam pakhat ah khan Lawngtlai District SSA Project Coordinator Zung Chamber ah Lairam Media Group Lai Idol kum thonghnih le hleili musician pawl hmuhtonnak a um i thil poi hal i ruahmi hna chimṭinak an ngei. An thil ceihmi lakah musician pali lawng cu an i deh lo caah pakhat lak chap siseh tiah an hna a tla. Hi i hmuhton hi convener Pu V. Vanlalruat nih a kawh auh i VL Hrin Tlu Mang, B. Lalhlupui le J. Din Sang Zel musician in an i tel i Lai Idol kum thong hnih hleili organizing chairman Pu C. Lawm Sang Zual member Pu Lal Hlei le LMG secretary LH Lalhmunmawi te hna nih an telpi fawn. Pu Lawm Sang Zual nih hin lakphakti le a meh thawng ngaite in meeting a kaimi member pawl hi a rak dangh hna. Mizoram Chief Election Commissioner nih LADC Village Council kong ah hngalhternak ca a tuah. Naite i bia kan theih ning ah Lai Autonomous District Council huapchung Village Council member thimthar pawl hna nih cun April ni hlei kua ah khin Executive Board i an dirfel ding a si lai i nikul le nikhat ah khin VC thar hna nih charge an lak fel awk a si. Returning officer ṭhit hruainak in ṭhutṭinak hmasa cem zong an ngeih awk a si. Majority um lonak i Executive Board i tuah kho lo hna nih cun April ni kul le ni nga hlan ah LADC Executive ruahkhannak in Executive Board i cu an tuah awk a si tiah Chief Election Commissioner cachuan nih a chim ti a si. Mizoram Governor nih nikhatni khi cozah dinni ah a phuan. Mizoram Governor Vukombi Purusothaman nih cun Zarhnawh nikhatni April nihlei khi Doctor BR Ambedkar chuahcam a si ruangah dinni ah a phuan i cozah tang i zung vialte bank le sianginn hna i din awk a si lai. Governor nih hin April ni hlei khat Lok Sabha MP vote thlak ni zong kha cozah dinni ah rak phuan cang fawn. The Chinland Post fidi group pawl le CHRO member pakhat cu Nihleinga thlali kum thonghnih le leili hin Lawngtlai an rak lut lai i Human Rights kongkau LMG Lai Idol kongkau le Laimi pumkhatnak kongkau Lawngtlai Laimi he chimṭinak an ngei lai. Hi hna pawl rak dong ding hin Lairam media group nih covo an lak. Lawngtlai an caan chungah hin LADC zungpi, ṭawlpi an si lai i Central Iang Lai Association, Lai Student Association le Lai Women Association hruaitu hna he komnak an ngeih hleiah LADC cozah bawi zong tonpi an si lai. Thawngpang thar dongternak lai thawngpang thar tlangpi. District Council VC election nawlngeihnak hi a rianrannak in kan su ṭhan a herh tiah Pu Ti Hrang Hut nih a chim. Longtlai khuapi chung zalampi hna cu thlopbul cuahmah a si. LADC Village Council Election vote result cu April ni hleinga ah hmun khat ah rel a si lai. Mizoram Governor nih nikhat ni khi cozah dinmi ah a phuan. Khavial khatu zarh chung thawngpang thar kan van phuan khawhmi cu a si.